Nyadi aku beketo ka ngangau kita tara ki, tara ini, tara apai, tara indai, tara ka, tara aya. Ngangau kita ari rarong, ari setubung, ari pendam, ari bejaran, ari langit, ari bukit, ari tanah, ari bah, ari ai, ari mandi, ari junggul, ari tajur. Baka aku ke ngangau ke kita, engka ngangau pia, ngangau saja, ngau piring, ngau ading, ngau tumpi, ngau asi, ngau tuak, ngau arak. Nyadi kita ke dinga kengau, ninga pekau, ninga pemai, ninga alamai aku tu. Kita ngabang amih, ngabang langit. Ari langit kita nyengua engka punggung ari erpung ba tanah kena nyengau engka punggung ari ilik kita sebuah pung ari ulu sebuah bandung. Nyadi ari ilik kita bedayung ari ulu beratung. Mai ubat serba ingat batu serba temu pengaruh ngemban tubuh. Ku Maik kami tu tanda rusa ke maik lima panga tarang babi lima panga tujuh pambang tarang babi ke temaik nyadi ngeluang lingkang. Batu asi ke temaik ngambi di enda langkang enda singang batu duit batu ringgit kami maik ngambi di enda ngining orang. Oohh.

Ba serentak kita nengau mensia Jawa kami lelak beka busak amun amun mia mensia Lingkau kami lenyau layar bidang. Tawakka urang lempun ni bang baru kami ngata ngangau pula gana pula sua nyadi kita ngau kita urap urap enggau ulat diau takang asang kita merawa lama munyi berima bang bang. Nengau kita bengang bengang keliang bengang bengang maya bengai Jawa. Kitai ngabang amih, ngabang engih, ngabang semua, ngabang serta lalu nganga pandan nini anan ke lulong ngena menua Jawai indai melai. Dikumang ngena abang ento megang ke tah laban anak kami ke pati tu bisi gawa sanu hari ditu. Iya megai dunya puas ulu tu. Nyadi kita nulung menua iya lalu sereta enggau kami ditu. Nyadi iya iya mega dunya Kuas Hulu ti ila kami minta muan berkat iya sepuluh perudah iya ila mega.

Apai Sara tu ngangau kita beteraki beterini terapai beterinai ke deka ngau pia. Laban enda tadi tu iya gawa begelak senung ari munung babi iya. Iya ngau kita ukai ngangau ngapa enggau saja piring asi, piring ai, piring serai, piring piring salai, piring renai. Enggau ngangau piring tua, piring arak enggau ngangau kita. Au datai meh tu mih. Ngabang kami. Yang kedua agi iya ka ngau aku. Iya nya Tuhan kitai Yesus anak Maria, iya ke udah mati ba ang idup baru ba hari ketiga. Au nama kebuah ngangau, endai kati guna ngangau, laban iya udah ngaga kami tanah penuh dunya, ngaga kami ai seribu nanga ngaga kami kayu seribu nama. Nya kami ngangau pia, laban iya ngatur nasit kami anak mensia. Laban iya nempa kami ari keturun Adam seduai awa, nya meri kami ngangau pia. Kau ti piak nama te deka ngau te tigau te sepa te sada te telah te padah te. Andai kami tu minta nasihat minta rejeki ba iya. Awa te rejeki, ati bekerja sigi cukup gaji, ati bumai bulih padi ati betanam tumbuh nyadi.

Maka sida kengau kita ukai ngangau ngapa enggau mau saja, sida ngau kita enggau pingai enggau rendai enggau ese enggau tumpik enggau tuak enggau arap. Nyadi ngarap ke kita ke dikangau pia datai megang kita petara iti petara ini petara pai petara ila. Kita ngesah kita ngeruah sida iya kita ngemata kita ngelak sida iya. Kita nguta kita nyega sida iya ke dibawai tu. Utai ke ka dintu ka mempadu ke sida iya nyadi mega. Baka bupati kami laban iya nyut nya. Nyadi tuai dikarap ka kami ngagai menua kami tu ngarap iya ngembuan adat tuai nyadi seiku kami Iban berumah besabong kelabong bumai besabong kuyong ti ngesu bebagi sembiong ti nubai bebagi sengkuyong. Nyadi pengawa ke badas pengawa ke entus pengawa ke rurus ulih dadu ke kiya megang ila ba bala kami ke. Ke buruk ulih iya ansa, ke tinduk ulih iya gerak, ke ke malas ulih ke paja. Ngambika menua kami tu maju, menua kami tu mansang, menua kami tu nyudah orang ulah. Kami nyadi orang nyadi nyadi orang benama orang orang berita. Bulih duit, bulih ringgit, bulih wang, bulih kubang, bulih padi, bulih kulit. Ooh ha kayu guru berai nama iya. Ooh ha.

Sapa ke ngau, sapa ke mesau, sapa ke madah, sapa ke nelah aku bulin laban aku disuruh sida ake tara tu seduai bupati sida sebilik ari tu dara ke remawa. Nyadi aku pia meh manuk biring taja tada juring ngeraji besi. Aku ngangau ke raja remawa ngambi iya ngesah nelah. Semua pengawa bupati, pengawa sida Akei Tara tu sida sebilik iya. Nyadi dei ngering, dei nunjingka sida iya. Ngambi sida iya tu angas taun gas. Ngambi sida iya berani ngelaban orang majuka pemansang. Oohha! Oohha! Oohha. Yak ka. Minta deh. Meri sida celap, meri sida lendap, meri sida gerai, meri sida ngamai, meri sida lantang, meri sida senang. Semua tek minta sida iya mudah gerah, senang lantang. Sida iya tu nyadi Bupati, nyadi Menteri, nyadi Gubernur, nyadi Dewan Propinsi sampai ke Dewan RE. Ooha! Ooha! Pia mega kisah ditu sida gawa sanu hari kami meda sah daya pemada buh ngambi sida iya ila bediri munyung baka bukit ngelinang tinggi baka langit ngelinang baka pulau. Regah baka regah baka pulau Lelinang ka danau. Semua orang meda sida mega tepelenang mata orang meda bupati tu ila sekayu menua Indonesia serta seluruh dunya tu. Oohha! Oohha! Oohha!

Baka uwi tampung tali, baka ira tampung ruma, baka penjut tampung penuk. Parai orang ketuhai ganti ke kami kudi tu. Nah, jadi sida pa parti tu tadi ulih dua periode nyadi gubernur, nyadi menteri, nyadi dpr semua kitai tu tadi ngambi tu senang lantang nguan menua. Oohh ha. Oohh ha. Oohh ha.